riperi na ku mu amukela hi le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa manyunyu hi leswi swin'wanyana swilo swa manyunyu emadyambyini ya siku ra namuntlha um hi le kwila la hi le bathroom oh ya hi le swilwini eh hi vhakeli va va brand ya nata sweswi hina mm, mi murhangeri wa wa yena but e oh ya hina murhangeri wa yona brand leyiwani byelani vayingiseri va hina mi byela na valala va n'wina mi byela na lava mi seketelaka ku ri hi n'wina mani we le kwihi eh Na ta sweswi yi fikile ka Gaza Nation na le ka misava hinkwayo jikelele ku le ku nyanganyeni. Yeah. So so eh vito ra mina hi mina Jabu Ntshane eh ni huma ka Bungeni eh ka Madangisana. Okay.
Eh. Um bo Jabu hi nge se nghenela swa brand ne Eh. mi kuli mi ri mi ri munhu wa njhani like ni la ku twisisa ku Uh, idea leyi ku za yi tika n'wina yi hmm. nga tangi ka mufana loyi a nga ku hi xuteni mi lo kula mi ri munhu wa njhani a ah, mina ni kula ni kha ni ni ri munhu wa wa migingiriko a kaya a ku ri na xiphaza okay so swo xavisa kahle kahle swi huma kule ngopfu yeah eh ivi xiphaza lexi a xi vitaniwa javulani xiphaza shop eh se a hi xavisa swilo hinkwaswo layani yeah swi swiyini yeah so idea yo xavisa yi sungule koho kwale kahle kahle la njhani
okay then loko mi se mi mi ta mi ta sungula brand leya n'wina a ku humeleli yini nge se ta ka vito ra yona okay uh, loko hi sungula brand leyiwani Uh, a ku ri 2021 loko okay. hi sungula okay eh a ku ri nkarhi wa lockdown eh, a ku ri a nga ha ri na ti-activities to tala ngopfu so mi kuma ku a ka huma humiwi tshama ri ndlwini ya mavo se ivi munhu a ta na mihleketo ya ku why hi nga sunguli brand because vito a ri ri koho already okay ra na ta sweswi e vito ra ra na ta sweswi a ri ri koho hi nge se hundzela ka leya brand a hi vhete ni nghena eka rona Yeah. a ri ta ri huma kwihi okay na ta sweswi i i nickname ya mina okay so eh, ni nyike hi papa ntsongo wa mina eh eh, soli mathevula eh so papa ntsongo va teke ndisa na mhana mina eh so so a ku endleka so loko vo ma 2009 eh, 10 kwahalaya Mm. so a na ha ku xavanyana ximovhanyana xintsongonyana eh. so a ni nga swi koti no paka no dirayivha ni nga swi koti ma vona loko wa ku xava movha ku ya so so papa ndzi nga hamba va ni pakisa ka ka xipesi nyana xin'wanyana xintsongo ma vo eh. kwalaha se loko after ma two weeks three weeks munhu a kota ku paka ya sa ni le ka xona ni fanele ni vuya eli ku ni kuma yi nga se tla ya vula oh so eh. loko yo yo no kuma yi tlele wu ta baka handle movha na ku safe yeah so so loko se mi kuma ku se se na swi kota ku paka hi nexe loko se ni lela ni talela ku ri ku ri maybe ku ri saturday na na hlekana ni ku hayi na ta sweswi ma vo yeah ku ri ku na ta sweswi mi kuma ku ai a va n'wi voni munhu a nga vuyi u dya sweswi a wa ha vuyi yeah ma vo oh, ya ra twala swinene yeah so mi ri hi 2021 ivi ku endleka yini Uh, ivi hi 2021 hi decide na na nsati wa mina ku ri no a hi sunguli brand lewa yena ta sweswi um it's unfortunate papa ntsongo yi lovile um i think a ku ri ma 2013 you know um mara a ku ri ku like to honor his name ma vona ni ri na ku vona ku vito leri ri unique ma vo and i vito leri vanhu like ri ri associate na munhu un'wana na un'wanyana yes Ma swi tiva yeah so hi yo hi swona swi nga endla ku ri hayi hi hi hi ringeta ku ku ku sungula this brand okay i i i ncini xi kumekaka ehansi ka yona brand leyiwani because laha ni le ku voneni ka swi- ka swi- ka swi swo tala ngopfu Eh, ya ka ka brand leyi hi na ti eh, clothing items to hambanahambana okay leswi nga laha ko va swi swintsongo mbangu ni vona ku ri eyi a ku ta vhi ku tala laha nga ha vonaki nga ha vonaki va hlamula ku pfuna ka hina va vona so so we have so many items hi na ti-hoodies hi na ti-sweaters yeah eh, hi na ti-t-shirts eh, hmm. hi na ti-jumpsuits hi na hi na ti-bomber jackets eh, futhi ni kombela ku ni ni khoma bomber jacket leswi ma vona ma vona bomber jacket leswi yona eh kona nkulukumba n'wanyana i xave bomber jacket a yi ha ri yexe hmm. a ti xavela yena hmm. i na i na i na muti na yena eh, so so i na nsati na vana so se swi loko loko a fika le ka vo i fika a hemba a fika ku ha ah, no va n'wi vutisa ku ah, bajakiti lero hundza wa yena nga hi xavelana eh, ivi a vana ah, ku kumeka tele tikulu ntsena ta vavanuna ntsena ma swo se ivi se ivi se loko ni hlangana mhani leyi va eh, va yena ni toko ndhawu wulu vita wena ma ku enkonya ka vhiki hi swi tekisa swin'wana Yeah. ivi va ku va ku a ma a kasi na swa vona swi kona na ni ku e swi kona swa va ku a mara papa vide ku hasa vanhu Yeah. Yabo? so swi kona he boti hi lexiwani eh, ma swi vona lexiwani eh, ni ndlela n'wina leswaku mi kota ku swi vona ku ri Yeah. na tibomo jackets ta vona ti kona ma vona Yeah. ni ri so hi ketsela for everyone a ku na xihlawuhlawu ka hina okay mavo Mm, vanhu va ku tala ne eh, hi nge se chekacheka swilo leswiwani hi xi xin'we xin'we Eh. va na xitayela xin'wana loko va endla ti-interview ku loko se mi hetini va ku se swi kumeka kwihi ya Ni- hi- minkarhi lowu vanhu va nga lan'wa va famba se va ya mintirhweni Ni- a vhetani mi swi vula ku swilo leswi vanhu va swi kuma njhani okay swilo leswiwani um hi kona ka facebook okay Eh, hi kona ka tiktok hi kona ka instagram hi kona le ka twitter ka ka whatsapp hi kona ka 073 611 7441 na 079 018 9854 okay so so ya eh, swa kumeka and eh, laha hinkwako eh, vanhu va le cape town va xava yeah Eh, lexi ni tsakisaka hi this brand i ku I- I- I- as much as viti ku ri ra xitsonga eh eh hi na ti-customer leti nga ri ki lamatsongo Yeah. va va ni twisa ni ri na Yeah. eh so so eh hi khensa ngopfu kahle kahle eh ka support leyi nga yi kuma from ti-customer ta hina from loko ha sungula okay nge se hundza ka liya ya ya ya ti-social media ne Eh. eh vetani va nyika ku mi kumeka hi vito rihi oho so so so ka ka ka facebook hi kumeka hi Nata Swiss Clothing. Okay. And then ka ka ka, ka TikTok i nata underscore uh, sweswi. Mm. And then uh, nele ka nele ka Instagram swi tano. Mm. And then ka Twitter i at nata sweswi uh, yeah clothing. Okay.
Um hi lava ku nghena mavhengeleni loko hi vuya um se hi ta vuya hi kha hi hi khoma ti-product ta hina hi yin'we hi yin'we hi kha hi vona ku na yini na yini hi ku van'wani nkarhi wun'wani mi lava swa ku fana na leswiwani swi nga laha van'wani mi lava swa ku fana na leswi van'wani mi lava leswi swi hi nga ri ku na swona laha va ta va va kha va hi hlamusela ku hi xin'we hi xin'we ku va khomi yini na yini na yini na yini. Inkomu.
Mfundisi Yalo le ku waxeni ka chanele ya G1 Soli Makambo ka Facebook

hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka johanson ni maka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa manyunyu um ti le ku landzeleni tin'wani tichannel A hi tivi loko ta ha ri kona ndzhaka hina hi mhaka ku a ha ha ti voni mi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona vo jabu la ka ka brand leya n'wina leyi ya nata sweswi ku nga va ku ri mintlhontlho ya njhani Eh ya mintlhontlho eh, yi kona ni ni sure ka ka ka ka brand yin'wana na yin'wanyana or maybe ka bindzu rin'wana na rin'wanyana leri munhu a ri sungulaka ku va ku ri na ti-challenges to karhi Yeah. so so eh to ka ti nga tiki ngopfu hi mhaka ku ri ti customer ta hina i vanhu vo twisisa um mo ni mi byela xin'wanyani um jiwani um i ku la la misaveni um a ku na ntiyiso yeah a ku na ntiyiso misaveni um maxaka ma n'wehe lama mi nge i maxaka ya n'wehe mi le nyongeni va na maxaka va vona ve le nyongeni and a hi n'wini Mm. maswiri eh, eh, na vamaseve lava ya va n'wi hemike i vamaseve va nga thawula vana vamaseve vana vamaseve va vona va thawula and a hi n'wina beleni va vulavula hi ku a hi hinkwavo va nga ta ku hosi hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo mara ti-customer tana ta sweswi ti ta ku vona ku fuma ka matilo hikuva tshembekile hikuva tshembekile a ko ko va na one or two mm. laha nga ta ku yi to chalisinga yi nga hlanga tona ni tsundzuka xitorinyana swin'wana xa ngwenya yin'wanyani um mm. eh, a ni hana ku vulavula mavanu vela eh. mm. hayi yi veke ni ku ngwenya yin'wana
a ha ku sungula loko a ha ku sungula va titeketeke ngotihudi letiwani a kuma ku yin'wanyani yi ku hatla wa five na wa four mavo ivi se a hi twisano ha vhela hi n'wi nyiketa vhela n'wi ta hakela a ni munhu ta kahle a n'wi nyiketa e a swi teke ngopfu ku kuma mali ya van'wanyana a no vhe ni endla ku i gift a va teki a va teki ma vo
mara mara in general eh, ti-customer la hina tshembe ngopfu ende ya khensa swinene okay um xa okay anyway mara a xi ri kahle mara mo ni xi vutisa xa kahle i la ka business leyi um eh, xa kahle ka business leyiwani i ku ri um hi hi pfuna ngopfu vanhu vanhu kuma ni ri ne so na ta sweswi it's not just um clothing brand hmm. so over and above um ti-items to saseka leti hi nga na tona ta na ta sweswi hi hi hi manufacture na uniform ya ya ya swikolo um uniform ya tikhampani um hi supply na leswa ti-p p e um So n'wina ma ta mi ta na log ya n'wina mi fika mi ku ri mi la ta ku hi mi hi mi ndlela uniform ya ya ya team ya n'wina kumbexana team ya n'wina ya bolo ha ha swi kota ku endla swilo sweswo ma vo swa swa na ta sweswi clothing as a brand we can still do more for for vanhu vo tala kahle kahle anything lexi nga na branding na advertising we do ma vo na yi twisisa okay a hi chekeni swilo leswi hi nga swi khoma la. swa endla ku hi tiva tiprice ta swona e swa endla ku hi tiva tiprice ta swona ah, la ni khome yini la la mi khome hoji i jesi leri nga ni bala leriwa ra xidloko leriwa okay jesi leriwa i three seventy three seventy jesi leriwa ri na ekhona ndzeni ne eh loko swi swi titimela ku titimela ri ri kahle ngopfu ya na loko se ku ta samba la ngo ra titimela eh, ri ri lero ri ri ri na comfort kahle ngopfu ma vona mm. so ku na leriwani eh, ra ra round neck okay eh so so van'wanyani va va va rhandza ti ti ti logo letitsongo okay. like pocket size logo mi kuma ku leya ya xikipa mi va eh, va va ta nyika ta xikipa la okay. so so eh, eh, depending ka ku ri customer ya lava yini ndlela leswi yi lavaka swona yeah eh van'wanyana mi ta kuma ku lava a va va prefer a small logo yeah and then we do it like that my vona leyi vulaka yona eh so so i i faka this logo ka ka ka majesi lama hinkwawo or ka any oh, item that we have ma ni kuma ni ri Yeah. van'wana va yi prefera yi yi kha yi vona ka so Yeah. um slogan xa hina xi ri ku le ku nyanganyeni Yeah. love and sungula mystery hi lero loko ze i mbala timpahla letiwani Kule ku nyanganya. that's how ni veintinta i veinyangani Oh, okay. yeah And then ya ta na hi ndlela leyi. ya tana hi ndlela leyiwani um so leyiwani i loko ya hina ya hina sungula sungula loko hi sungula okay eh and then loko se hi hi heta lembe ro sungula hi te mo hi ta na another logo hi faka na slogan okay so loko munhu a a lava leyi wa yi kuma slogan yi available loko a lava leya slogan na yona yi available hi khala yin'wana na yin'wana leyi vanhu va va swi tsakelaka yona hi khala yin'wana na yin'wana leyi vanhu va swi tsakelaka yona okay swi kona a ma ha ri a ni tivi ku kumbexana a ni sani lo concentrate kun'wana price ya lera mi vule oh, okay. round okay lera round like price ra rona i 350 okay uh, uh, and then lera ra mi nga ri mara hi block i 370 so the gold shirts i 250 uh, the round t-shirts uh, i 190 okay uh, yeah na swa vana swi kona i think the round ta vana it's, it's, it's i 160 and then the golf ta vana kwalaya ka woma 180 to eh, ya 180 ya ni kombela hi ta ka le- ka ka leswi ya se lawani kahle kahle eh, jiwani lawani loko mi lo- le- leyiwani yi vitana loko mi mbale rona xirha mi xi ba xi hundza ne hala tlhela mi kha mi- mi kha mi nyanganyerile ya Ma swi twisisa leri me. so so yi kumeka in all uh, uh, colors uh, jacket leyiwani okay uh, so so yeah like so swi nga vula ku ri i mhaka nkwenya liya ku na swa vana swi kona ma vutisa ni ri so so loko hi xava hi nga xaveli hina ntsena hi xavela na vana na vavasati va hina because in most cases um vahisa lava va xavaku um va xava lava va ri voxe loko se loko se loko se va fika le kaya le rin'wana ri ku ha i va ni tekerile va yendile ngiya ni kombela ni kombela se ni ku ni ku byerile loko o datile timbirhi um o o o odela na vona xikan'we

Eh, ri kona lero koma ne eh, lero koma i five fifty okay ya maybe va ta ni tekela rona laha i ta eh, ku rivona okay and then eh, loko a yimela sweswo lawa ya hi khome hi khome ti-lunch bag la okay jiwani vanhu eh, like va longela ka ka ka a va longe a va tshiki- a va tshikisa plastic eh ta ta ta ta rice eh, eh, eh, like swilo leswa swa affordable ngopfu hmm. leyiwa yi ta in two sizes na babeke leyi okay so leyiwa i cooler hala tlhela i lunch bag so hala yini ma vona loko mi fake swakudya swa n'wina lawani faka na drink ya wena i faka na drink ya wena hmm. swi vhe swi va swi ri the way xi nga swi loko xi titimela xi ta titimelisa xisweswo yeah and then laha henhla lani i nga fakanyana e, e ti-seven colors ta wena loko va mi swekerile hi ku ri sunday or any day ya or anything lexi mi lava ku xi faka ya M- mo- hi- hi- hi- hi va pfulela yo kahle Eh, Then ma vona hala ka se- it's drink. two in one Yeah.
it's two in one so leyiwani eh, beke i two thirty two thirty ntsena yi tshika ku longela plastic yini Yeah. kusa xiyimo xa le hansi ngopfu swa swa plastic kumbe swikoho swi swa kahle xiqala ma swi vona ya so lawa ni yi khome side bag Ma- okay ma vona ma vona jewani um, hi na va tifoni to tala n'wina mi na tifoni to tala ah, eh, na swipaci ya mi kuma ku mi mi bombili mi- mi bohele rili sasekile Mara ni ku kuma mara mi ti- mi so hi mhaka ku ri eh, ku na tibeke ku na tifoni tinharhu a swi khwameni se hi leswiwa eh, eh, tifoni ta n'wina madohoxa la Swi le ka n'wina. Xi, xi, xi, xi, i train one hi swilo swa. Okay. Ku na la, la xikarhi la. La wa ma default ma la mi nga na wona Johan mi hamba mi ma hoxa ka xa so.
Yeah. Eh, so, so and then lawani ku na lexi le ndzhaku lexi. Eh, lexiwani mi vona mi, mina ni hoxa ngopfu mali liya ya maphepha. A loko, loko kha hi xavisa mi kuma ku hi le ka ti, a tigidini. Ha famba tigidini. Hi fika hi seta patafula ra hina la. Mi kuma ku se va xavetele ngopfu. Leya maphepha ni ta yi hoxa lawani. Okay.
Ivi, ivi leya ti-coin. Tlhela ni va komba kahle. ivi se leya ya ya mawayawaya ni yi hoxa la okay o la va ni hoxa tifoni leta ta mina ni nga na tona Y- yeah mavo so so i va wa ha languteka kahle eh, this thing yi- yi yi kumeka hi tikhala to hambanahambana okay eh ni tsundzuka ku na ku na eh van'wanyana va- va vasesi va nga xava eh ma vona va- va- eh, a va ya ku cineni kun'wanyana ku ri na na na swilo swa xitirhiselo eh eh a va bombe hi tibege so eh. problem leswi nga endleka i ku ri tibeke letiya a ti fani eh. ivi se ti mixeka un'wana kumeka teke beke ya un'wanyana un'wana a teka ya un'wanyana so so ha kota ku personalize na vito ra wena la o yi va na vito eh a ri faka vito ra wena lawani ku i stock leyiwa ya mina i nge teki ya lowa un'wanyana maswo so so eh, mara swi le ka swi le ka vanhu ku va va swi lavisa ku yini hina hi endla leswi vanhu va lavaka swona okay yeah swa twisisa ka swinene oh eh yin'wanyana bag yi nga na yona i sports bag eh ni kombela sports bag leya so so loko kha i travela oh na na ti backpacks mona i ti school bags naswona hi na swona okay eh ti school bags hi na tona swi ya hi size ku lava size yihi ma vona ni ri me eh na swa vanhu wa leswi va n'wana kha xikolweni maybe ya ya vumba preschool Yeah. va n'wi nyika swilo leswiwani a famba a a khomile ka swona ma swi vona Yeah. eh loko se kha famba mi kha mi chavhela mi ya kwalomo eh ni vona mi ri na paper bag la khale jo Yeah. la loko mi pfulaka bag Yeah. a swi- a swi a swi ni khoma kahle ya Eh, mi ta fanele mi odela bag leyiwa na mina n'winyi a swi ni khomi kahle so leyiwani i sports bag Yeah. Eh, price ya yona yi- i 350 okay uh, this size mara yeah. mara we have uh, the bigger sizes as well yeah. swi ya hi n'wina ku ri mi lava size ya njhani yeah yeah so
a ma hi byalangi school back nge se fa oh uh, uh, school back eh, eh ku na ku na school back xa 300 Yeah. ma vona lexiya xikulukumbanyana lexi tirhana ya and then lexiya xintsongo eh, xi- xi- xikulubeke eh, na hi 200 eh, xa xa xa xa kumeka ma vo Okay. eh eh, so for vana a hi le ku xavela n'wana wa n'wina yes ya ya preschool Yes. vana va lahlelaka swilo Mm. hi nga n'wi tsalela vito ra yena lawa ku swi tikomba ku i xa mani Xa mani. ma swi vona Okay. ku ri a nga xi lahli masiku na rin'we ivi a nyanganyeriwa hi ku swa khenseka hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina mara hi nge se famba hi ta kombela va hi byela marito ya vona ya ku khensa um kumbe ya ku hetelela okay um ma marito ya mi ya ku khensa i ku ri um i ku khensa ngopfu vhela um ti-customer um brand leyi i brand ya n'wina um ha khensa loko mi kha mi swi rhandza swilo swa hina and my encourage ku ri hi endla swo tala ku ya emahlweni so so ha to introduce swilo swo tala um swo hambanahambana ku ya emahlweni so so hi khensa seketelo wa n'wina loko mi kha mi yi kurisa brand leyiwa ya n'wina
hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha ku kondza hi hlangana nkarhi lowu taku inkomu